Pero awe ta hopi kalor, anto no ta pensa ta kiko a pone ku awe no sta aki. Wèl ta un versíkulo den Beibel kaminda ta bisa, Pablo ta bisa nos, nos tin sierto kosnan hopi poderoso, p'esei nos a bini aki awe na Fort Bakenburg pa nos pon wak mas kos,

Mi tabata lesando algu den Beibel, anto mi di e kos aki nan e úniko manera ku nos por ilustr'é bon ta si nos bai na un lugá ku ta komparabel ku e lokual ku nos ta lesa den Beibel. Kimen awe nos ta na Fort Bakenburg, un forti ku a wòrdu trahá na aña dieshete sero tres kaminda Nicolas Bake a laga trah'é pa e por wak riba Karakas bai i alabes protehá Spans water tambe. I un kos ku por ta hopi hende no sa ta esaki, ku tur e piedranan di e fòrti aki, tur a bin for di Hulanda den bòm di barko ku nan a bini komo balast. Mi ta sigur ku algun di bosan ta pensa ta, Kua ta e versíkulo ku mi tabata lesa? Wèl, ban wak awor aki. Ban den Promé Korintinan dies, anto ban for di versíkulo tres. E armanan ku nos ta bringa kuné no ta arma humano, pero nan ta kargá Ku poder di Dios kapas pa destruí kualke fòrte, nos ta tumba argumento falso i kada atake dirigí kontra konosementu di Dios. Nos ta arestá kada pensamentu pone obedesé Kristu. Anto una bes ku boso mustra ku boso ta obedesé Kristu kompletamente, nos ta kla pa kastigá tur rebeldia di ke men di, Bo wak un fòrti, bo wak kon fuerte un fòrti ta, bo wak kon diki e murayanan di e fòrti aki ta! Por sierto, nan ta bisa ku e fòrti aki tabata protehá Kòrsou kontra pirata, kontra inglesnan, kontra fransesnan, anto e fòrti kinan tabata eksitoso tur biaha. Pero, wak kiko Pablo ta bisa nos, e ta bisa, Nos no ta bringa. ku arma humano, pero loke nos tin ta mas poderoso, ta mas fuerte ku asta e forte aki. Ke mensaki ta pone bo pensa ta kuantu forsa òf poder e armanan ku nos tin tin. E ta bisando, loke nos tin ta algu ku bo no por kompará ku nada ku tin den mundu aki. Pablo ta trese un ilustrashon kaminda nan ta sakia un siudat. Anto n'e siudat ei bo tin e fòrti, e fòrti semper tin kos ariba kaminda einan for djei e sòldánan ta bringa for di un posishon di ventaha. Pero e romanonan ora nan tabata bringa nan tabata tin asina tantu bon idea, nan tabatin katapult, nan tabata koba bai bou dje murayanan di fòrti pa asina e debilitá e murayanan ku un dia e pohon kai den otro. E romanonan mi sa ku na Israel nan masada nan a gou lanta un seru pa yega Tin caminda e forti ta. Nan ta tin tur tempo di mundu e soldadnan a keda yena yena yena te ora e cerro a subi te na nivel di e forti ke men Pablo ta bisa ok wak e stari ke nan spiritualmente tin cosnan cu ta manera forti cosnan cu ta aresta nos pensamentu cosnan cu ta daña nos manera di pensa pero awo Pablo ta bisa pero loke bo tin den Cristo ta muchu mas fuerte ku kualke arma humano. Ki mene Renan bo tin ku ban nos tin ku ban pensa e kos akinan? Ta kiko papia bo ta papiando di dje? Argumentunan falsu, kosnan ku hendenan ta trese dilanti, esei ta bisa nos tin e poder spiritualmente pa bai kontra di dje den Kristu Hesus, ku nos ta destruí kualke fòrti. E otro kos ke ta bisa ku bo ta tumba e murayanan di argumentunan falsu. ke men e pabia ta bini manera militantemente ta bini un manera agresivo spiritualmente y bisa e cos e poder aki nos tin ora hende ta cana papia yen cos pa purba desvia bo e ta bisa cos Dios tin algo pa nos awo Kiko e tin pa nos? Si bo lesa, por ehèmpel, den e buki di Efesionan seis, dies bai abou, bo ta bisa, bo ta mira ku e ta bisa nos ku nos tin armanan, e armanan ku ta parti dje armadura. Pero den e armanan aki tin un arma ku nan ta usa pa ataká. Anto, E arma aki ta e spada. Anto e spadanan ta kompare semper ku e palabra di Dios. Ke men, loke nos tin ku bin realisá ku pa bo por benta fòrti abou, pa bo por konkistá, bo mester sa kiko e palabra di Dios ta bisa. Anto ora bo sa kiko e palabra di Dios ta bisa, bo mester bo mester ta genta dip den bo kurason i bo tin ku aplik'é. Ke men, ora bo yabi ku un pensamentu negativo. Kambi'é pa un promesa di e Palabra di Dios. Ora bo hañabo ku un pensamentu ku ta duna bo miedu, kòrda riba e promesanan ku ta bisa bo, No teme, ami ta ku bo. Bo mester por kue e kosnan ku bo sa, anto anto apliká nan den bo bida diario. Esei bo mester hasi. E enemigu. ta bringa pa e haña bo mente. Pero ei mes bo ta mira kon ora e enemigu a ataká Kristu den desierto, el a bini na e momentu ku Hesus tabata mas débil. Anto, ta esaki hopi biaha e enemigu ta hasi. Diabel, e Satanas i kada biaha e ta bini, e ta ataká bo ora bo ta mas débil. Pero ripará bon, un biaha mas mi ta gusta bisa e kos ei, kiko Hesus a hasi na momentu ku el a bini pa purba traha un fòrti den Hesus su mente? Tende bon kiko Hesus a hasi. El a bisa, Ta pará skibí, E manera pa bo bai kontra e enemigu ta via e poder di e Palabra di Dios. Ta p'esei ta importante pa bo konosé e Palabra di Dios. Pero ei mes Pablo a bisa nos, despues el a bisa nos ku nos Tin henter un armadura pa nos ku para kontra e enemigu, nos tin e spada pa nos ku ataká. E spada ku ta e Palabra di Dios, esei nos ta usa pa nos ataká i pa nos ku vense e fòrtinan aki ku ta bini kontra di nos pa purba laga nos kai den tentashon. Pero e otro kos ku bo ta mira ku Pablo a bisa, Tende, si tin algu bon ku bo por pensa riba dje, pensa riba dje. Si tin algu onorabel ku bo por pensa riba dje òf digno di alabansa, Pensa riba esei, kimen bo ta hañabo ku e atake ku un kos negativo, un kos bo ta bo ta struggle ku un kos a ta bolbe bini. Ki bo ta hasi ora e nan? Bo ta kontrarest'é ku e Palabra di Dios, bo ta bai riba bo rodi, bo ta resa e Palabra di Dios i bo ta kuminsá wak kon e fòrtinan aki, e ataduranan aki ku ta bini i purba poderá di bo mente na e murayanan ei ta bin abou pasobra e armanan ku bo tin ta poderoso, nan ta kargá ku poder di Dios. Mira e armanan humanonan aki, mira nan, poderoso! Mira e murayanan aki, diki, hopi diki mes! Anto, ei mes bo ta mira ku Pablo ta bisa bo ku bo orashon, e armanan ku bo tin, Ta muchu mas poderoso ku tur e kosnan aki. E palabranan ku nos tin den Kristu ta poderoso pa basha tur e kosnan ki abou i duna viktoria. Ta p'esei ta bon pa bo sa e Palabra di Dios i inkorpor'é den bo orashon. Hinka Dios su Palabra den bo orashon pa bo orashon bira bibu i poderoso. I mi ta asegurá bo ku e ora ei bo tambe den bo orashon bo ta basha fòrti na abou, bo ta tumba argumentunan falsu abou. Wèl, esei ta bon notisia! I p'esei no sobrá mi nada mas pa bisa bo kon ta bendishon i forsa!